ad t-nɣen. Ma yella neɣra deg lɛahd aqdim ad nwali aṭas n tɣawsiwin. Daniel non seulement ikemmel-d yeɛni non seulement yefka-yaɣ-id kra n licarat ara ixedmen Masiḥ, yenna-yaɣ-id mam melmi ara yebdu leqdic n taklas.

amek i t-ifreq ifreq-itent sebɛa n smanat sebɛa ledwar tnin u settin d yiwet n ddurt dɣa ma yella nebɣa ad nefhem ayagi-ni Daniel ixef wis tesɛa taṣeddart 25 Inek, ḥṣu ayagi. Fhem seg wasmi i d-iffeɣ wawal n tuɣalin akk d uɛiwed n lebni n Yurcalim, alamma d Lmasiḥ yellan d aqerru, llant sebɛa leḍwar n sebɛa n iseggasen. Di tnin u settin leḍwar n sebɛa n iseggasen, izenqan n temdinin akk d leṣwar ad ɛiwden lebni lameɛna di lweqt iweɛren. Mbeɛd tnin ussin-nni n leḍwar n sebɛa n iseggasen, yiwen n Lmasiḥ ad ittwakkes si ddunit, ur d-ittɣimi, ur d-ittɣimi ara. Agdud n yiwen umeqqran ad iruḥ ad ihudd tamdint akked uxxam iqedsen, lameɛna taggara-s ad teddem, ad teddem tḥemmalt, ad d-ɣlint twaɣiyin alamma yekfa ṭṭrad. Ad yexdem netta d waṭas leɛqed iṣeḥḥan ara idumen, ara idumen ddurt n sebɛa n yiseggasen. Di tlemmast n ddurt, ad iqeɛɛed ad iqḍeɛ iseflawen akked lewɛadi. Am ssengar ad iɛeddi tilas, ad ijhel alamma yeɣli fell-as nnger, ayen akk ayen akk yuran fell-as, ayen akken yuran fell-as. Acu ara nwali dagi ay atmaten? Pour faire simple. Nniɣ-d llant sebɛa, sebɛin ledwar. U sebɛin ledwar deg-s 490

Acu i yebɣa ad aɣ-d-yini dagi? Ini-ak leḥsab ad ikumaṣi asma ara d-ittunfek lamer i wakken ad tessebnu Yurcalim. Xaṭer neẓra d akken Yurcalim tettwaxrab deg lweqt n Babilon n Abuxadnaṣer. Mi apre tuɣalin n wat Isṛail ɣer tmurt-nsen, mbeɛd mi ifuk lmenfa,

n igelliden limidopars n madiyin dɣa yefka lamar i wakken ad bnun yurcalim akk d ufakan apartir n yimerna i commencé lḥsab melmi en 457 avant Jésus dɣa

tettmeslay-aɣ-id ɣef les événements i d-iteddun ḍran d akit. Taktabt-agi n Daniel, deg chapitre 2, tettelḥaq-aɣ-id les événements u amezruy ur yenkir ara ayagi. Au point que, au point que, nnan-ak aṭas i k-iqqaren dakken le livre-agi ketvit, yettwaktab en deuxième

Xaṭer yeɛna taggara n wussan anda lḥisab n Sidi Ṛebbi yekkumaṣi. Mi ad nwali d akken taktabt-agi n Danyal d taktabt i d aɣ-d-ittelḥaqen asirem, ttelḥaq-aɣ-id taggara, xaṭer lcapitr deux, surti lcapitr douze, verset quatre n tektabt-agi n Danyal,

tzemreḍ ad aɣ-tkontaktiḍ tzemreḍ ad aɣ-tceyyaḍ iwakken ad tissineḍ tamusni yeffren deg wawal n Sidi Rebbi yefka-yaɣ-t-id iwakken ad t-nissin ǧaɛun hna talwit